Заманча парклар, скверлар, җәмәгать урыннары республиканың гына түгел, муниципаль берәмлекләрнең дә тагын бер горурлыгына әверелде. Яраткан Казансу паркыбыз, Кырлай авылының Ия елгасы яр буе, Ачы шәһәренең тарихи кварталы, Яңа Кенәр авылындагы Җиһангирлар паркы яңартылган территорияләрнең бер өлеше генә. Татарстаныбызның иҗтимагый киңлекләрне нәтиҗәле үстерү тәҗрибәсе башка регионнар өчен дә үрнәк булды.

Бүгенге чараны ачу өчен сүз муниципаль берәмлек депутатлыгына кандидат Гыйсаметдинов Алмаз Габдрәүфов улына бирелә. Хөрмәтле арчалылар, хөрмәтле, кадерле килгән кунаклар, Барыгызны да кайнар сәламлим. Менә бүгенге шундый матур ял паркына барыгыз да матур итеп килгәнсез. Семьяларыгыз белән, балаларыгыз белән, туганнарыгыз белән, кемдер әти-әнисен алып килгән, кемдер эшен ташлап килгән. Барыгызга да ихлас күңелдән рәхмәт сүзләремне җиткереп калам. Инде менә Шушындый парклар инде күреп торасыз, безнең районда алар бик күп. Шуларның берсенә без бүген җыелдык. Ә инде менә Арча районына килгәндә, безнең Арча районы төньяк районнарының нәкъ уртасында урнашкан, иң зур район булган, иң күп авыллары булган һәм иң күп татарлар яши торган матур, үсеп килүче район. Инде бында барыбызның да Шундый матур район булуында барыбызның да көче күп. Инде мин барлык халыкка шын рәхмәт сүзләремне җиткереп калам. Инде үземә кадәр эшләгән җитәкчеләргә рәхмәт сүзләрен җиткереп калам. Һәм аларның командасына бүгенге көндә районның матур, төзек һәм алга карап үсүенә аларның инде өлешләре зур. Ихлас күңелдән, чын күңелдән барыгызга да бик зур рәхмәт. Менә республика буенча республиканың үсешен алганда, инде мин бер генә юнәлешне алсам да, шул төзелеш һәм капиталь ремонт юнәлешен безнең республика бүгенге көндә зур төзелеш майданчыгын хәтерләтә. Кайда гына барсаң да, кайсы районга гына барсаң да, инде ремонт эшләре, төзелеш эшләре, зур башня краннары утыра. Казанга барсаң, җир өстендә дә, җирнең астында да төзиләр. Гомумән, республикада Төзелеш бармаган, ягъ капиталь ремонт бармаган урын юк, чөнки төзелеш инде ул безнең экономиканың, икътисадның алга алып баручы бер юнәлеше дип әйтер идек. Иң иң мөһим булган юнәлеше. Ә шушы программаларны алсак, безнең менә Республикабыз президент программасы дип без аны атап йөртәбез инде бүгенге көндә безнең рәисебезнең программасы алар ел саен артып баралар алар инде кырыктан артып киттеләр бүгенге көндә э, без э, арча районы шушы программаларда бик актив рәвештә катнашабыз инде 25 ел программаларын әйтеп тә торасы юк без инде 26 27 һәм башка елга Программаларга артыннан йөрибез, артыннан чабабыз һәм инде ул елгы программаларда да без актив катнашырбыз дип сезне ышандырып калабыз. Әле менә безнең җомга көнлеге үзебезнең хөрмәтле рәисебезгә керергә әзерләнәбез. Хәйран гына зур үзебезнең тәкъдимнәребез, сорауларыбыз белән инде әлбәттә ул ул көнне дә безнең инде җомга көнендә Арча районына һәрвакыт инде безнең Арча районына теләктәшлек табарбыз дип ышанып калам. Кул чабырга була. Инде җомга көне инде мин аннан кайткач, әлбәттә, әлбәт, әлбәттә, сезгә мәгълүмат бирәмен, нинди безнең яңадан яңа программалар, яңа объектлар барлыкка килде. Ә менә сайлауга килгәндә, безнең 14 сентябрьдә безнең сайлауларыбыз Арча районы инде ул һәрвакыт матур итеп сайлауга килеп, оешкан төстә шундый хәвеф хәтәрләрсез матур итеп сайлауны уздыра торган район. Әлбәттә, инде мин бер шигем дә юк, быелгы елда да Арча районы матур итеп сайлауларга оешкан төстә килеп һәм инде матур итеп э, үзенең тавышын бирер дип без ышанып калабыз. Әлбәттә, безнең лидерыбыз, безнең рәисебез Рөстәм Нургали улы Минниханов, инде сез аны беләсез, күп еллар республикада ул җитәкчелек итә. Унике ел ул безнең инде премьер-министр булып эшләде. Инде быел унбиш ел хәзер безнең Президентыбыз, Рәисебез һәм инде без алга таба да шушындый матур үсеш белән барган республикага, инде алга таба безнең утызынчы елга хәтле төзеп куйган күп программаларыбыз бар һәм инде без аларның күбесендә катнашабыз. Шушы лидерыбызга үзебезнең тавышларыбызны

Дәүләт Думасы депутаты Илдар Ирек улы Гыйльметдиновны чакырабыз. Хәерле кич, хөрмәтле арчалылар, хөрмәтле Кызлар, апалар, һәр вакытта да безнең инде апаларыбыз, кызларыбыз, әбиләребез иң актив. Менә бүген дә алар күбесе. Без инде Аллаһка тапшырып, бөтен тормышны сезнең кулга тапшырабыз. Өйдә дә сез, эштә дә сез, җәмәгать эчендә дә сез. Шуңа күрә Сездән барсы да тора. Сез ничек әйтәсез, без шулдан барабыз. Без хәтта безнең татарларның менә биюләрендә дә башка халыклар бит инде биюләр. Атып э, барса гырур рәвештә аерым-аерым, ә без сезнең арттан сезне тотып менә титаклап барабыз артыгыздан. Сез кая барасыз, без шунда барабыз. Безнең шундый характер күрәсең. Сезгә бик зур рәхмәт, кызлар, апалар, әбиләр. Исән сау булыгыз. Мин бер генә сүз әйтмәкче булам, берничә генә менә шушы программа турында, бу э, йортара торакларны тәртипкә салу. Килгән саен гел очрашуларда гел керәләр иде. Менә безнең асфальтыбыз начар, безнең менә йортыбыз иш болай булган, менә мондый балаларга уйнарга урыннар юк дип. Монда булсынмы ул, Казанда булсынмы ул, башка районнарда булсынмы ул, Шуларны хәл итә алмыйча җафалана идек. Менә хәзер программа бар, бер генә мөрәҗәгать тә юк шул буенча. Бер генә мөрәҗәгать тә юк. Барсы да белә, тәртипкә салына, иртәгә тәртипкә салыначак. Шуңа күрә бик әйбәт программа булды бу. Икенчесе инде менә тагын мөрәҗәгатьләрен бу коммуналь системаның начар булуы. Аңа да зур программа җибәрелде. Аллаһы бирса, ут, су,

Безнең киләчәге бар. Рәхмәт сезгә барыгызга, чын күңелдән рәхмәт. Мирада Хафизяновна, спасибо вам огромное. Ә, Татарстан рәисенең сайлаулар 14 сентябрьдә узачак. Июнь аенда Рөстәм Нургали улы Минехановка иҗтимагый ярдәм штабы төзелде.

Хәерле көн, хөрмәтле Арча халкы. Миңа хәл әйтәсе калды инде. Мин минем алдан әйткән иптәшләрнең сүзләренә кушылам. Туйда узыма. Җәмәгать ничек дип әйтер икән? Кыска гына әйтеп әйтербез инде. Без инде Татарстанда яшәүчеләр Безгә бер караганда яшәве кыен да, рәхәт тә. Ни өчен рәхәт икәнен беләбез. Ә ни өчен кыен? Чөнки бу илдә без Татарстан һәрвакытта ил дип атыйбыз, әгердән бу бер кечкенә генә булса бер ил. Бу илдә начар эшләргә ярамый, чөнки без начар эшли белмибез, Аллага шөкер. Эшләгән бездән үрнәк алулар, безне кайвакыт та бәлки көнләшәләр дә, бәлки яратмыйлар да. Үзенә күрә бер Тагын бер э, бер күрсәткеч. Э, менә мин, мин сезне э, нигә Рөстәм Нургаевка тавышларыгызны бирегез дип үгетләргә җыенмыйм, чөнки ул ул аны рус әйтмешли Рөстәм Нургаев ул сүзләрне не заслуживает. Шуңа күрә сез инде барыгыз аңлыйсыз. Хуҗа илдә хуҗа бер булса, тәртип була. Тәртип булсын өчен илдә дә Районда да, йортта да хуҗа бер булырга тиеш. Шунда шунда тәртип була. Мин сезне барыгызны чакырам э, сайлауларга инде. Э, бигрәк тә э, сез инде Варша дигәч инде сез алфавит алфавитны беренче хәреф булгач, иң беренче күрсәткечләр бездә Варшада булырга тиеш. Э, мин сездән э, сорыйм барыгызны катнашыгыз актив безгә шушы активлык кирәк мин дә бүген Санагач э, тарафынан Арча белән Балтачны шушы ике районда эшлим инде бүгенге кичәсен әйтерим сездән сорап әйтер идем